Roj baş guhdarê hêj a guhdarê bernameyê Zingil wek meşwar dabû nasîn ku bernameyê Zingil nerîn û rexnên xelkê li ser mijarek taybet kom dike. Lê îro xeleka me bes wê nerînên xelkê bistîne û mijara me ew e çûna pêşmergayê Başûrê Kurdistanê ji bo Kobanê. Ji bo vê yekê me nerînên xelkê Rojavayê Kurdistanê û xelkên Başûrê Kurdistanê û xelkên Bakûrê Kurdistanê me stend û destpêkê de em ê nerînên xelkên Rojavayê Kurdistanê bistînin. Delîlek gelkî xurt in û orta kurda û tirkî ew meşakilê ki di orta wan de hebûn ve înşallah hel bive û nêzîk bi man û delîl ki hiş tirkî hiş pêşmergek derbas be em nerîna min de in û ev tişkî gelkî baş e ca bê wê înşallah ew meşakil hel bive xasen ew meşakilê orta tirkî de û pkk û pyd di wan de wê hel bive. Nerîna min jî dê ev tişkî îcabî be bi îtîbar û teqarubek di orta teqarub siyasî di orta ehzabê me de çêbûye ke meşakilê me yî daxilê in. Înşallah wê nêzîk jî hel bive. Walla ev nerîna min pêşmerge û YPG yanî li her bi hev re DAIŞ bixin tiştekî pir xweş e. Yekîtiya Kurda pê xwe nêdike û înşallah herdu bi ser kevin û înşallah dijmin bişkên înşallah. Belê guhdarî me ev bû nerînê xelkên Rojavayê Kurdistanê lê nuha em ê nerînê xelkên Soran yên Hewlêrê mê bistînin. Wela wek hinga wekî zor giring e bo kurdekan pêkewe şer bikin le şwênek le çi şwênek be çunke eme kurdekan hemû wekû yek cesde ne yahî ke ew kesê ke lêre şer bike yan lewê şer bike dibê wekû bira bin li gel yektir yan dijminman her yek e dijminê kurd e dibê eme hemû pêkewe bergirî lew ştane bikin. Lê hin silaw rêz lê dikim û zor zor berêzin û behêzin inşallah serkewtin boyan de bi. Û şal nêzîk serkewtinekî baş bi dest dihênin inşallah. Bi rastî derxwesî li Kak Mesûd Barzanî dekin ê hikûmetê herêm ke pêşmergeyê li Kobanê ne îşeşî zor zor başiyan kir. Inşallah serkewtiniş li Kobanê nêzîk e. Bew ziwana serkewtin dibî her çar parçeyê Kurdistan. Inşallah azadî nêzîk e li sayê pêşmergeyê azadî ma nêzîk e çar parçeyê Kurdistanê li dî digire inşallah.

Ey berxwda nû em bi rastî yanî serê hemû Kurd jî berz kir. Ewê birê Kurd im debî xwe bi wan herderdewa. Tiştekî wayan kirdî yanî serê hemû Kurdiyan berz kirdtewa. Yanî min temena dikim yanî li gel ya im. Nuha jî em ê nerînê xelkên Zaxo bistînin. Em xelkê Zaxo îro hatine qapiyê Îbrahîm Xelîl û li hêviya pêşmergê me Qehreman got biçine bajarê Kobanê û em bi hêvînê got ev şandina pêşmergeyê me bive sedemek ji sedema yekîtiya miletê me yê Kurd û em pîroz dikin vê yekîtiyê li her çar parçeyê Kurdistanê û bijî Kurd û Kurdistan û bijî yekîtî. Ez wek gencekî xelkê Zaxo li qapiyê Îbrahîm Xelîl hazir bîme da pêşwazî bi xêrhatina pêşmergeyên me bikim bo çona Kobanê ku harîkariya birayên me ê Kurd ên Rojava bikin Ev çûna hanê diyar dibe ku her çar parçeyên Kurdistanê yek in û em Kurd birayên û xwîna me çi carî nabe av û em hemî amade ne can û cesedê xwe qurbana her çar parça bikin ne bes Kobanê û Şingal Kurdistan xwîna me Kurda hemiyan e da em bigihine mafê xwe. Wekî hemî dewletên cîhanê ez gelek sipasiya Serokê Mesûd Barzanî dikim wek ku ew harîkarî bo birayên me ye ne bes Rojava tenê bo her çar parçeyan Kurdistanê arîkariya wan dike û ez sipasiya Radyoya Dengê Zelal dikim bo amadebûna wê li qapiyê Brahîm Xelîl Zaxo. Em yê me îro gelek keyfa me tê ku pêşmerge diçin Kobanê û ne bes Kobanê jî em bijin Rojhilat û Rojava û Bakur û Başûr hemî bin yek, hemî bin destek. Ev sînor neqaba me de rabin, hemî bin yek dest. Bes bêjin, Kurd lazim e bin yek. Guhdarê bernameyê Zingil, Nuha Em ê ji Zexo berê xwe bidin Bakurê Kurdistanê û em ê binerin bê nerîna xelkên Amedê li ser çûna Pêşmergayê Kurdistanê ji bo Kobanê çi ye. Çûndina Pêşmerga û Kobanê em gelê Amedê pir kêfxweş bûne. Bi rastî em pir dereng mane ji xwe. Gelek gerek gerê Kurd ji berê da Bakur, Başûr, Rojhilat, Rojava her çar perçeyê Kurdistanê berê da bi gihiştane hev. Heta gelê Kurd ku yek be kes nikare Bi gelê Kurd, qarşî gelê Kurd kes nikare bisekine. Bi rastî ji bo ku aşîtî û azadî were, gelê Kurd bibe her çar perçe bibe yek, bi hev re be. Ji bo xebetkarê Pêşmerga zî gelê Amedê spas dike, Kobanê bêxwayî nehiştiye û ji bo YPG'ê re azadî dixwazin, biratî dixwazin, her bijî yekîtiya Kobanê, her bijî Kurd û Kurdistan. Em Kurdê Tirkî, em jî pir kêfxweş bûn ji bo vêya. Yanî li Rojava tişkî were çêbû ji mer jî daha xweş bû. Çar parçeyê Kurdistanê em jî dixwazin giş bibin yek. YPG û pêşmergeyeke eskerî an giş bibe yek ji mer jî xweş dibe daha çêtir dibe. Tahta li Rojava dibe wek li me jî bibe. Yanî em jî pirkek xweş bûn. Ez Diyarbekir jî ji Dirbêsiyê Silava dişînim. Em ji wî lêvkirin û yekîtiyê re gelek kêfxweş bûn. Wala ku ewa bibe ji me re jî baş e. Sibê re û îlerde belkî wî yekîtî xêra wî bigihîje me jî. Kurdê Tirkî jî dikevin nava wan. Ji wî yekîtiyan pir kêf xweş bû. Ez jî weka xortekî Amedî bi rastî nêrîna min a li ser Rojava û yekîtiya YPG û Pêşmergeha bi rastî jî gelek taybet e û ji bo pêşeroja Kurda ev ya bi rastî bingehekî gelek mezin e. Û ê didiya jî bi sedsala ye wekî ku tê zanîn ku hemû gelê cîhanê jî zane ku dewleta Kurda tune biye û Kurd heta îro di binê zilm û zorê de jiyane. Bi rastî yekîtiya Kurda û ji bo pêşeroja Kurda gelek girîng e û bi viya jî em gelek dilşan e. Îşala em hêvî dikin ku ê Kurd li Rojava bi ser kevin û ew ê êşîdiya ji wê derê paqij bikin û wê dewleta Kurd ava bibe. Û bi viya jî em gelek gelek pê kêfxweş in û em hêvîdar in. Belê guhdarê me ev bû nerînên xelkên Hewlêrê û Zaxo û xelkên Amedê û xelkên Rojavayê Kurdistanê li ser çûna pêşmergayê Başûrê Kurdistanê ji bo Kobanê dihat pêşkêş kirin bi dengê min ez Hemed Xelo tam jarek din û xelekek nû li hêviya me bin bimînin di kêf û xweşiyê de.